Diinii bareedaa kana akkamitti nu dhaalchisan? Kaliifonni hoo akkamitti waliif dabarsaa Islaamummaa tana geggeessaa turan? Jiruu fi jireenni isaanii maal fakkaata? Bulchiinsi yeroo isaanii akkam ture? Bal'innaa fi rakkinna isaan mudate akkamitti dabarsan? Seenaa Islaamummaan keessa dabre ulamaa'aa fi sheekkota adda addaatiin sagantaa kana keessatti isiniif dhihaata.

Innahu waliyyu dhaalika walqaadiru alayh Obboleen kiyya kan Islaamaa jaalatamtoota kabajamtoota daawwattoota TBN Salaamtaan tiyya bareedduun oowwituun mi'ooytuun tan onneerraa buqqaate isin haa geessu Assalaamu Aleykum warahmatullaahi wabarakaatu Tun sagantaa teessan taariikha takka seenaa Islaamaa jechuudhaan tan isniif dhihaattu. Akkuma duba gartee ammaan dura waliin laallee turratti taarikha islaamaatirraa jechuudha. Khaliifaan Rasuulaa Aleeyhi Salaatu Wasalaam Abuu Bakaru Siddiiq Radiyallaahu Anhu Wa Ardaa haalaa fi yeroo hamtuu san keessatti bakka silaa duba gartee jeeyshii takkaa waraanatti haajamuu qaban keessatti jeeyshii hanga jiru fuudhee eerguu isaa waliin laaleeti achi dhaabne jechuudha Usaamata ibnu Zeeyd amiira irratti godhuudhaan. Duba gartee yaa obboleen kiyya kan islaamaa Haala akkaan hammaatee jiru keessatti, kan duba gartee ummanni naannoo san jiru hundi bal biitti Arabaa akka jirtutti heddumminaan kafartee jirti, garii zakaa diduun, garii duba gartee guutumaa guututtu salaataa fi waa hundattuu kafaruudhaan, garii anbiyummaa himachuudhaan akkanatti duba gartee kafaran. Osoo haala kana keessa jiranii Abuu Bakar Siddiiq, radiyallaahu anhu wa ardaah, Usaamata ibnu Zeeyd fuudhee ergee jechuudha. Usaamata ibnu Zeyd radiyallaahu anhu wa ardaah bakka dhaqe san duba gartee waraana 700 fudhatee dhaqee hojii isaa raawwatee osoo nam takkalleen hin duune nasriidhaan as deebi'e. Abuu Bakar Siddiiq radiyallaahu anhu wa ardaah duba gartee Usaamata ibnu Zeyd eerguu san keessa hikmaa ajaa'ibaatu jira. Biyti Arabaa tan naannawa san jirtu hundinuu duba gartee wahuma if boodaa qabaniitu jira, wahuma abdataniitu jira, wahuma isaan irratti irkataniitu jira malee osoo akkanatti addunyaan biyti gutun itti kafartee jirtu, itti garagaltee jirtu namni siraa waraana kana hin erguu ja'aniiti duba gartee Usaamata ibnu Zeyd gizee jeyshi san cabsee dhufuu isaa dhagayan akka jirutti karaa takka gandii takka naannooni inni biitti bira dabar san bira usaa matamzee bira dabraa ture san hundi duba gartee islaamawanii naamusa saanii qabatanii adabaan ta'an jechuudha duba gartee yaa obboleen kiyya kan islaamaa akkuma waliin dubbannee ture abuu bakar siddiiq radiyallahu anhu wa ardaa fitnaa adda addaa hedduutu isa mudatee jenne fitnaa san duba gartee sabatee gad dhaabbatee duba gartee anaatu jiraaf jee fitnaa isa mudatte san keessaa tan biraa tamii Ummanni gariin anbiyummaa himachuudha. Kanneen akka Aswad Al-Ansii, kanneen akka Museyilamatul Kadhaab, tanneen dhalaa raata akka Sajaah, kanneen akka Xuleyhaa faan warra anbiyummaa himatee jechuudha. Mee arra warra duba gartee anbiyummaa himete san keessaahi tokko laallaa jechuudha. Inni saniis kami kan duraa Aswadul Anasii takkaa Aswadul Unsii biyya Yaman keessatti jechuudha Anbiyummaa himatee jechuudha. Duuba gartee yaa obboleen kiyya kan Islaamaa seenaa Aswadal Unsii gadi fageenyaan keessa gad deemuu kiyyaan duratti xiqqasho duuba gartee if booda deebinee waan Yaman taate waliin laaluun keenya dirqama taha jechuudha. Akkuma bekkamu yaa obboleen kiyya kan islaama biytii arab tun duba gartee ummata humeyriyya ja'amtutu qaba araba duba gartee humeyriyya ja'amtu isaanititu harka qabaachu tire jechudha duba gartee arabni humeyriyya ja'amu kun mootumma maqaan isaa duba gartee attataabi'a ja'amuni wal bulchan attataabi'a jechun wal jala deemu takka mootii boda mootii ansu jechudha akkuma duba gartee kan kisra fursi ja'amutti kan Qeesar Ruum jedhamutti, akkasumatti kan Masrii Muqawqis akka jedhamutti, kan Habashaa Najjaashii akkuma jedhamutti duba gartee kan Yamanis maal jedhamee beekama? Attataabi'a jedhameeti beekama jechuudha. Alaa kulli haal maaltu tahamee akkuma beekamu yoo kaartaa gubbaa kan laaltu taate biitii Habashaatii fi Yaman hedduu walitti dhihoodha. Wanni isaan kana jidduu jiru bishaan baharaa bichaadha. Duba gartee mootiin habashaa maal godhee nam lama fuudhee waraanaa wajjiin akka biyya yaman tana cabsan godheeti erge jechuudha. Isaan san eenyu abrahata ibnul ashramii fi duba gartee aryaax nama ja'amu fuudheeti duba gartee mootiin habashaa erge jechuudha. Eessatti erge yamanitti erge yaman dhaqaniiti cabsan. Eega xiqasho ta'aan booda ummanni amiironni lamaan kun Abrahaa fi Ariyaax wal lolan. Abrahaan Ariyaax ajjeesseeti Yaman duba gartee yeroo dheeraadhaaf qabate jechuudha. Duba gartee wanni Abrahaan yeroo san keessatti godhe maali? Oduu takka dhagehe. Ummanni Arabaa kan addunyaa tanarra jiru hundi Makkaa tana keessa mana tokkootuutu jira. Mana san dhaqaniiti ziyaaranii amata irraa hogguu takka yaani ka'baa baanan jechuu. Kana inninis maal godhe yeroo san keessatti humna qaba, paawara qaba, mootummaa akkaan sodaatamtu jechuudha. Mana ajaa'ibaa guddaa ajaa'ibaa kan akkaan ol fuudhame tokko jaaree duba gartee faaya adda addaa itti godhee akkaan bareecheeti akka duba gartee namni mana isaa kana ziyaaru ajaja dabarse jechuudha. Mana isaa kana Al-Qulleys takkaa Al-Aadis je'eeti moggaase jechuudha. Duuba gartee maali akka namni Ka'baa dhiisee mana isaa kana dhufee ziyaaru? Fuula nama hundaa hara mana inni ijaaree kana mana Qulleys je'amu kana garagalchuu barbaade kana duba gartee ummanni Arabaa waan kana dhagayan. Ka siif himu jiru kun TBN.
Maal godhan? Dhufaniiti qushaasha keessatti darban. Riwaayaan biraa gurbaan tokko gosa Qureeshiitirraa kan ta'e keessatti ficcaanee kute. Wanti tun duba gartee Abrahaa garmalee isa dallansiistee garmalee qalbii isa xuyxe. Duba gartee hogguu kana maal je'ee eenyuutiitu manaan akkanatti itti laffe'ee itti jaare kana manaan akkanatti qabeenya meeqa itti dhangalaase kana eenyuutu akkana tuffatee narraa wantii godhee gizee jaaniin ummata Arabaatii jaaniin. Araba keessaa kami jennaan Qureeshidha jaaniin. Wayta kana dura gartee Abrahaan dallanee jeyshii walitti qabatee arba guddaa maqaan isaa Mahmuud ja'amu fudhatee kara Makkaa achi qaceelee jechuudha. Eega Makka dhaqe booda akkuma isnuu beeytan achitti duba gartee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa shimbirroo dhagaa azaabaatiin deemtu itti ergee akkasi jeyshii isaa halaakee Abrahaa fi duba gartee hangi tokko ol deebi'an. Duba gartee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Amna makkaa fi yaman jidduu tana deemtu duba gartee abraha dhukkuba adda addaatii mokkoree humni isaa tun cicciramtee dhumtee jaan gizee inni yaman sana'aa seene qomti isaa tun adda dhootee baqeeytee rabbiin duba gartee akkasitti addunyaarra osoo jiruu azzabee akkasitti addunyaarraa isa kuchiisee jechuudha duba gartee eega abrahaan addunyaa tanarraa kute booda Maaltu tahame? Balsiyoom ibnu Abrahaa fi akkasuma obboleeysa isaa Masruuq ibnu Abrahaa ilmaan isaatiitu Yaman qabate jechuudha. Alaa kulli haal istamarra mulkul Yaman alaa yadil Habasha sab'iina sana. Amat torbaatan duba gartee mootiin Habashaadhaa biyya Yaman bulche jechuudha qabatee. Duba gartee achi booda Gurbaa maqaan isaa Seyf ibnu Dhii Yazin Al-Humeyrii kan jedhamu kan duba gartee Araba ta'e maal godhe mootii Habashaa kana cabsee biyya isaa keessaa baasuudhaaf gargaarsa mootii Ruum Qeysar gaafate jechuudha. Wayta kana duba gartee Qeesar gizee gaafate akkana naaf tumsii gizee jeen Qeesar isaaf fudhachuu dide. Maaliif dide jennaan Qeesar kun amantiin isaa Nasaaraadha akkasumatti Habashaanis amantiin isaanii Nasaaraa. Amantiin teenya waan takka taateef nama amantiin tiyya wajjiin takkaa hin loluun je'e. Walladiina kafaruu ba'duhum awliyaa'u ba'd. Rabbiin kitaaba isaa keessatti dubbate yaa obboleen kiyya. Isaanan Rabbitti khafran gariin isaani gariif jaalalloodha ja'a. Na'am wallahi sadaqallahul aziim. Rabbiin dhugaa dubbate. Wayta duba gartee Sayf ibnu Dhi Yazin Al-Humeyriin khun mootii Qeysar biratti fudhatama dhabe eenyu bira dhaqe? Mootii Kisraa bira dhaqe jechuudha. Fa. Mootii Faaris Kisra bira dhaqe jechuudha. Obboleen kiyya khan Islaamaa. Aboo akkana ummata kana cabseetiin biyya tiyya keessaa baasuu fedha je'een. Akkasitti duba gartee mootiin Faaris, Kisraan duba gartee waraana kanneefi. Duba gartee waraana kanneef kana keessatti namticha Baadam je'amu tokko amiira irra godhee wajjin erge jechu'u. Lolaniiti duba gartee. Ilmaan Abrahaatis ajjeesanii mootii Habashaa cabsanii biyya isaanii keessaa baafatan. Duba gartee wayta kana obboleen kiyya kan Islaamaa Yaman mootummaa lamaan buluu turte jechuudha. Tokko mootii Arabaa Seyf ibnu Dhi Yazin Al-Humeyrii isaatu bulcha, kaan ammoo eenyu bulcha mootii Faaris, Kisraatiitu jalatti bulchaa jechuudha. Wajjiin biyya san bulchan garuu ummanni Kisraa ajaja eenyu fudhatan? Ajaja mootii isaanii, ajaja mootii isaanii kan Kisraa fudhatanii jechuudha ummanni Faaris jechuudha. Osoo duba gartee haala kanaan jiraniiti Rasuul, Sallallaahu aleyhi wa sallam, ergame jechuudha. Duba gartee akkuma beekamu sulhii hudeybiyyaa booda jechuudha Rasuul sallallaahu aleeyhi wasallam wanni inni irratti xiyyeeffatee akkaan dalaguu ture waa lama. Tokkoffaa da'waa risaalaa gaggeeysuu, addunyaa tana gubbaa waan inni ergameef kaayyoo isaa tana bakkaan gayuu, mootoota adda addaatitti waraqaalee adda addaa barreessee erguu, lammeeysaa yahuudaa duba gartee jaziiraa arabaa keessaa qulqulleeysee xaraguu irratti focus godhee hujii isaa jalqabe. Duuba gartee mootoota Rasuul sallallahu alayhi wa sallam waraqaa ittiin erge keessaa tokko mootii Kisraa kana jechuudha. Rasuul sallallahu alayhi wa sallam waraqaa itti erge. Bismillaahi Rahmaan Rahiim. Min Muhammad ibn Abdillah ilaa Azim Faris Kisra jeeti itti ergi jechuudha duba gartee Aslim Taslam kana dheertudha wanti jalqabni maqaa rabbii ergamaa rabbii nabi Muhammad irraa sallallahu alayhi wasallam waraqaan tun tan deemtu hara duba gartee mootii Faris guddaa Kisra bira tan deemtu je'eeti rasuul sallallahu alayhi wasallam waraqaa erge mootichi duba gartee waraqaa banee gizee laalu maali kunii je'e Maal ja'aniin namticha tokko kan araba keessaa ani nabi ja'amuutitu waraqaa tana sitti ergee ja'aniin. Gizee waraqaa qara'an Rasuul sallallaahu aleeyhi wasallam maqaa isaatiin jalqabe. Min Muhammad ibn Abdillaah je'e. Hanganumaatitu mooticha dallansiise. Akkamin na tuffatee maqaa kiyya dura maqaa isaa ansaa je'e jechuudha. Fuudheetii duba gartee waraqaa ciccire. Eenyutti erge? Bakka bu'aa isaa kan Yaman jiru namticha Baadaam ja'amu kanatti ergaa ergee maal jeen? Nam lama ummata jajjabaa si bira si biraa tehe fuudhiitii namticha ani nabii ja'u kana kan na tuffatee maqaa isaa maqaa kiyya dura aanse kana itti naa ergi akka duba gartee harka isaa morma isaa gubbatti shanshalataan hidhanii shorreessanii na bira fidan naaf godhii jeen hogguu kana duba gartee namtichi Baadaam ja'anii kun hedduu shaaxira, smart, dha. Ummata lama ummata akkaan aqlii qabu ummata bilchaataa filateeti maal je'een deemaa mee namticha ani nabii ja'u kana aleyhi salaatu wassalaam yoo inni dhugumaan nabii kan ta'u taate laalaa yoo kan kijibu taate akkuma inni ja'u san harka isaa morma isaa gubbatti shanshalataan hidhaati shorree isaaf geessaa je'een.

Duba garte ummani ni dhufan namni lamen kuni rasula bira dhufan sallallahu aleyhi wasallam hiwara duba garte isan rasula wajin godhan kesa akka dura dhufaniti rasul sallallahu aleyhi wasallam isani duba garte areda isani kana muxxuq godhe hadu kan duba garte afkarro isani tana akkanati dheresu arke jechudha hoggu kana rasul sallallahu aleyhi wasallam mal je'en Eenyuutiitu akka isin areeda keessan haaddanii afkarroo teessan dheereessitan isin ajajee jennaan Rabbii keenyaatu nu ajaje ja'aniin. Hogguu kana Rasuul sallallaahu aleeyhi wasallam qaala bi abii huwa wa ummii salawaatu Rabbii wa salaamu aleeyhi mee salawaata Rasuularra buusi aleeyhi salaatu wa salaam afaan kee kana urgeessi walaakin Walaakinna Rabbii lam ya'murnii bidhaalik, Rabbiin kiyya duuba gartee sanitti nan ajajne, afkarroo dheeressee areeda haadutti nan ajajne, amaranii Rabbii, Rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'aalaa na ajaje, an uxliqa lihyatii, areeda kiyya dheereysuu, afkarroo tiyya gabaabsutti Rabbiin kiyya duuba gartee na ajaje je'eeti Rasuul, sallallahu aleyhi wa sallam, dubbate. Mubaasharatan wayta isaan Rasuulatti dhufan Aleeyhi salaatu wa salaam gizeen ifii dura arkan beekhan irra caalaa ilma namaa jaalalloo keenya Habiibii keenya Rasuul sallallaahu aleeyhi wa sallam fuulli isaa fuula nama kijiba dubbatuu akka hin taane beekhan obboleen kiyya kan Islaamaa Na'am sahaabaa meeqaatu arke gaafa kaan Rasuul sallallaahu aleeyhi wa sallam wayta ani fi Makka irraa baqatee kara Madiinaa dhufu Sahaabtichi beekkammaan Abdallaah ibnu Salaam itti dhufee wayta dura arke maaliin beekee je'ee, waytaan dura isa arke fuulli isaa kun fuula nama dhugaa dubbatuu tahuudhaan beekee je'e duuba gartee. Na'am yaa obboleen kee kan islaamaa, nama dhugaa dubbatu, nama duuba gartee qalbiin isaa Rabbi sodaattu, nama qalbii isaa keessaa iimaana qabu, nama duuba gartee keessa isaatiin Rabbii isaa tiifatu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gubbaa isaa kana tolchaa jechuudha. Aalimii beekkamaan tokko yaa obboleen kiyya jiddumatti battalumaan maal je'e Man ammara dhaahirahu bittibaa'i sunna namni duba gartee gubbaa isaa kana sunnaa ergamaa rabbii jala deemuudhaan alayhi salaatu wassalaam jiraachise bareeche wa baaxinahu bidawaamil muraaqaba keessa isaa kana rabbiitu na arkaa je'ee namni tiifate wa kaffa basarahu anil haraam ija isaa tana duba gartee haraamirraa qabate wa akala min al halaali waan rabbiin jaalatu halaali irraa namni nyaate maal je'e duba garte uutiya al firaasa firaasaa kannama firaasaa jechuun waan takka duba garte akkanumatti ilaaltee beekuu rabbiin waan takka hibaa takka siif kanna nama kana akkanuma ilaaltee namni kun nama akkanaati jattee beekuudha gaaf tokko imaamu shaafi'iin rahimahullah saahibticha isaa tokko wajjin osoo deemu jiruuti wal qaban Gurbaa tokko arkan maal je'een imaamu shaafiin gurbaan kuni je'een dur daabboo mana daabboo keessa dalaguu turee je'een kana duba gartee saahibtichi isaatiis maal je'een lakkii je'een gurbaan kun huccuu hodhaa je'een haa gaafannoo wal hijaan isaan lachuu dhaqanii gizee gaafatan gurbaa maal daleedaa je'een maal je'een duba nattichiin isaa ajaa'ibaati dur mana daabbootiin dalaguu ture amma immoo huccuun hodhaa je'een akkasi duba gartee abboleen kee kan islaamaa rasuul sallallahu alaihi wasallam waytaanii fi duba gartee dura arkan, akka fuulli isaa fuula nama dhugaa dubbatuu beekan. Baatii takka guutuu Rasuula bira gizee taan aleyhi salaatu wa salaam. Rasuul sallallaahu aleyhi wa sallam baatii takka booda maal je'een? Rabbiin kiyya duuba gartee Rabbii keessan halkan edanaa kana ajjeessee jira je'een. Maal jette mee irra deebi'i ja'aniin. Rabbiin kiyya Rabbii keessan kan isin itti amantan, ya'nii mootii Faaris, Kisra baana jechuudha, ajjeessee jira je'een. Hogguu kana ummanni waraqaa fi qalama fudhatanii khatabatan, taariikha guyyaa Rasuul sallallaahu aleyhi wa sallam akkas je'een sanii deemaatii namticha isin erge itti himaa je'een. Ummanni guyyaa khatabatee Rasuula biraa aleyhi salaatu wa salaam deeme. Waytaanii fi Yaman dhaqee waraqaan duba gartee dhufte jechuudha biyya. Faaris irraa. Lakkaas ilmi abbaa isaa ajjeesee namtichi maqaan isaa Yazdajir ja'amu abbaa isaa ajjeeseeti mootummaa qabatee waraqaa itti erge namticha Baadhaam ja'amu kan duba gartee Yaman keessa jiraatu kana jechuudha. Waraqaan gizee itti dhufte maal jetti ummata si bira jiru ummata keenya irraa ballama naa fuudhii akkaan ani amiira isaanii takkaa bulchaa isaanii mootii isaanii ta'e ballama naa fuudhii jetti. Ummanni kuniis waraqaa fidan jechuudha. Waraqaan mootii kisraa biraa dhufte fi waraqaan isaan gaafa rasuula bira alayhi salaatu wassalaam deeman katabatan guyyaan tokko ta'e jechuudha. Ajab! Guyyaan tokko tahe Rasuul Sallallaahu Aleeyhi Wasallam Rabbii isaatu isa beeksise Subhaanahu Wa Ta'aala. Guyyaan tokko tahe ogguu kana namtichi Baadaam ja'amu kun Islaamummaa Rabbiin Subhaanahu Wa Ta'aala qalbii isaa keessa naqeeti duuba gartee isaa fi warra isaa wajjin julurree Islaamummaa fudhatanii Islaamummaa qeebalan Allaahu Akbar. Duba gartee Rasuul sallallahu alayhi wa sallam baadaam san fuudhee amiira Yaman irratti godhe jechuudha isaa fi warra duba gartee isa jala deemellee fuudhee achumatti amiira isa godhee duba gartee wayita xiqqasho booda ta'ee baadaam kun ni du'ee ilma isaa Shahr ibnu baadaam kan ja'amuutiitu duba gartee qabate jechuudha. Waytu kun duba gartee wayta Rasuul sallallahu alayhi wa sallam hajjatul wadaa godhee dhufee duba gartee duuti isaa dhihaatte jechuudha. Hijraa irraa duba gartee sana kudhanaffaati jechuudha jechuu. Duba gartee Rasuul sallallahu alayhi wa sallam gizee baadaan kun du'e sahaabota adda addaa kanneen akka Mu'aaz ibn Jabal kanneen akka duba gartee Alii ibn Abii Xaalib kanneen akka Abii Muusa Al-Ash'arii faa fuudheeti duuba gartee Rasuul Sallallaahu Aleyhi Wasallam erge Sahaaboota hedduu biyya adda addaa keessatti ergee Mu'aaz Ibnu Jabal Radiyallaahu Anhu Wa Ardaah waan akkaan Aalima taheef Yaman guutuu keessa deemee akka darsii adda addaa kannu akka duuba gartee Ilmii bareedduu afaan bareedaa urgaawaa Ergamaa Rabbii sanirraa fuudhe Aleyhi Salaatu Wassalaam ilmii bareedduu san akka ani fi gaggeessu hayyamni godhameef jechuudha. Duba gartee osoo haala kanaan jiranii duba gartee dubbiin ajaa'ibaa takka as baate. Gurbaa tokko maqaan isaa duba gartee Abhala kan ja'amu yaani aswad al-ansiin as bahe jechuudha. Namtichi Aswad Al-Ansii ja'amu kun awwalan kan duraa nama duba gartee sihrii godhu, nama waa raagu, goda keessa taa'ee eega duba gartee koorsii adda addaa jinnii fi sheyxaana irraa fudhate booda hawaasatti as behe. Hawaasatti as behee hawaasa kana waan ajaa'ibaa agarsiisuu eegale. Saahira, waan ilmi namaa godhuu ni dandaya godhuu hin dandeenye hunda godheeti garsiisuu eegale. Uummanni takka takkaan itti amanuu eegale. Wakaana lahu duba gartee inni kun sheyxaana qabaa jechuudha. Sheyxaana qaba, jinni qaba, sheyxaana dhufee isatti waa hasaasu qabaa namtichi duba gartee Aswad al-Ansii ja'amu kun biyya Yaman keysaahi duba gartee as bahe. Akkaanifi duba gartee dura durso gizee as bahe nam 700tu itti amane hogguma takkatti. Nam 700titu itti amane. Da'waan isaa akka qilleensaa Yaman tana keessa akkana guluftee deemuu eegaltee jechuudha. Obboleen kiyya kan Islaamaa. Aswad al-Ansiin, Alayhi maa yastahiqqu min Allah, as bahe sihrii godhuun, nama achbarabbaruun, nama duba gartee sobuudhaan, waan adda addaa namatti fakkeesee namatti dalaguudhaan Aswad al-Ansiin as bahe. Dhiiroo! Eegas booda hoo Aswad al-Ansiin akkam tahe? Yaman guututti qabate moo? Eenyutu isa ajjeese? Haalli isaatoo akkam tahe? Sahaabonni yeroo san keessatti duba gartee Rasuul, Sallallaahu aleyhi wa sallam, kara Yaman eerge hoo maal tahan waan ja'u yoo fedhinnaa Rabbiitiin taate inshaa Allaah torbaan dhufu walitti deebina. As'alullaaha jalla wa alaa an yanfa'anaa bimaa samicnaa.

Duba gartee waan hedduudha irraa baranna. Akkam duba gartee yoo waan biraatillee dadhabne isaanitti fakkaachuuf tattaafanna. Isaanitti fakkaachuuf tattaafachuu kana keessatti Rabbilleen subhaanahu wa ta'aalaa hayaata keenyallee jijjiira. Walladhiina jaahaduu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa. Sadaqallahul aziim.